Oromoon cuftuu heera numa qabna jee heerri murtiin irratti dhumtu heera odaa bultum. Bakki nama gaafatan bakki gumaa qubaa gumaa ijaa gumaa harkaa gumaa daguu gumaa danuu gumaa safuu beeku heera odaa bultum. Ituu keessatti argama. As keessatti argama. Kanaaf okkolaan deemee dhufe. Uumaa teenya xasi. Godaaneen biyya horii dhamma ka fedhe qubate male hortee xasi irraa madde. Maddaa xasi irraa madde. Deeggarsa barbaachisu nuti warri fantaallee isin duuba jirra. Isinii wajji jirra. Kaanee ol argannee jirra. Lafa heeraa nu qabsiisa. Lafa daangaa isaa qofa nu qabsiisa. Seera mootummaa irra jannee dachiin odaa bultum akka Oromoof kabajamtu Oromoo cufaaf kabajamti. Lakki ani Oromoo Oromummaan qaba malee odaa bultumitti hin bulu abbaan jee humnaan itti hin bulchinu nuti. Fedha Oromummaan odaatti buluu keenya. Kanaaf nuti odaa kanatti odaa kanatti murtii teenya kanaaf itti dhumne odoon dhalatin abaabilee akaakiyyeen itti dalage waan ta'eef Isin duuba jirra, worri carcar jirtan, nu abdattan, isin duuba jirra, qabdanii nuun eeydan, abbaan galma kana jaare, abbaan carraa galmi kun irratti jaarame, ni galateeffanna, akka Oromootti ni galateeffanna, akka Oromitti ni galateeffanna. Nama galataati. Nama galmi kun irratti jaarame. Nama galmi kun irratti jaarame. Odoo guyyaa inni ijaare itti godaannee daangaan kun hin dhiibamu ture. Nuutu itti dhibaa'e. Inni laffa'e. Ayyaanallee Rabbi gargaare. Mootummaa gaafsan jirullee ni galateeffan. Ee, nama Oromiyaa jaare jechuun namni odaa bultum jaare. Odaa afuritti odaa kanatti murtiin dhumte. Alayhi salaatu wassalaam yaa ambiyaan nabii nabii Muhammad duuba ambiyaan hin ergamne. Odaa bultum duuba odaan hin jiru. Dhalootan quxisu murtiidhaan dura. Kun hunduu waanuma is- isinirraa dhaga'een dubbadha. Kanaafuu hin galatoonfat- gada- galatoofannaa galatoomaa jechuu qabna. Abbaa odaa kan irratti jaaran Maammadi Ahmad Bookee jettaniimi. Uummata amma bookee. Maammad Ahmad Bookee ituu baay'ee lammii boruun inni qilxuutii odeeffannee dhageenye irra geenye jirra. Dameen isaanuma bira jirti ituu guddoo duraan jirtu isin galateeffanna manguddoon har'a asitti nu eegdan manguddoon har'a lafa tana qabdan horaa bulaa isin eebbifna isin haa tokkoomsu tokkooma rabbi isin haa tokkoomsu tokkooma tokkooma fantaallee dhufne fattaashii dhufe fattaashii dhufe fantaallee isinii dhufe fattaashii dhufe ganda guutotu dhufe guutamaa beeka odaa bultum dhufne bultiin isin haa bareedu isin haa tokkoomsu tokkooma isin haa tokkoomsu qara diinaa rabbi haa doomsu qara diinaa rabbi haa doomsu doomaa rabbi haa qaroomsu baakkuu haa ottoomsu donyaa haa arjoomsu donyaa haa arjoomsu Ka donyoome haa arjoomu, ka baakkome haa ottoomu, ka baakkome haa ottoomu, ka wallaale haa beeku, ka wallaale haa beeku, ka dhabe haa argatu, ka nahe haa gammadu, ka wallaale haa beeku, xiqqaan haa guddatu, ka hidhame haa hiikamu, ka dhibame haa guddatu. Rabbi nu haa qubsiisu, nu haa qubsiisu, nu haa qubsiisu. Goota. nuu haa ramadu koota dhossanilleen dhokan kan dhihootaa dhaloota biyya ambaan jiru oromiyaa jirra boota biyya ambaan jiru carcar jirra boota biyya ambaan jiru carcar jirra boota bootaa keessan haa tolchu ulfaadha wayyama awaariyoo saaldaa biiftuu kan jedhama galatooma.